Okey. Şu taýda men egerde bir kini alsam, şu aradaki eje alsam, bir üç alyp bilemok, ya bir üç bilen bir iki, iki tane şey olur, bir e, paylaşıyor. Yani üç dört alıp bilerim. Üç dört alsam yani üç beş alıp bilemok. Mesela şu an. Onda demi iki tane alıp bilen, çözüm taptım. Üçlü, üçlü çözüm var mı?

Şu we bilen parentiniň arasyndaky et alnyp almadygyny saklasyn. Meselem şu taýda alyndy, onda DP-niň J-siniň birri niň valuesyny ulanardym. Sebäbi J-niň parenti bilen, ýani parenti we bilen arasynda alnypdyr diýmek bolýar. Şu aradaky edge. DP we nol diýşim ýaly V-niň parenti bilen arasyndaky edge-iň alynmadygyny görkezýär. Bir bolsa-da alynandygyny görkezýär.

Şutadaki nod şu çaga C1 çaga bilen aradaki edge alacak diýende DP DP C1 çaga myn birinjisi cost bilen C1'den galan bütün başka çagalamyň bolsa yani C'den galan bütün başka çagalamyň bolsa nol cost alma bolýar. Sebäbi eýan bir tane edge alyndy, hökman ýerde de olaň Nol kosnama bolýar. C'siniň noly. C bir döňem bir synaldyk. Muny her bir ýer üçin etýäs. Ýani her bir çagamyň saýlandan soňra galan şo çagadan galan mes üçin DP C'siniň noluna diýen. Eger C sany çaga sanyna koordinat üçin öküzeli. Çünki çaga sag bolsady, etýän işlem sanymyz Kwadrat boldy. Näme üçin diýseňiz, ýaňky aýdyşym ýaly, bir çagyny saýlaýan, ondan galanam mes üçinem nol the cost-dan alýan. Muny optimization ederis, ýöne ilki başdaky çözüm üçin maksatly. Sizce çagalaryň sany kwadrat. Ýagny iň erbet ýagdaý näme bolýar? Bir sany not bolar, star graf diýer. Bütün çagalar hem aşak. N-1 sanam çagasy bolsa, onda şu ýagdaýda N-1 kwadrat ýa N kwadrat goýy algoritmamyz. Ýöne aslynda soň optimizationa göçüp akit biljek bir algoritma. Ýöne iň azyndan çözüm bolan üçin ýazmakda peýda bar. Soň optimizationa gitip bileris. Trimimizi aldyk.

Goňşularym bilen de pärentine gitmez ýaly trini dogry şekilde travers eder ýaly. Ýani out of bütün goňşularymda listlamda eger tu gitjek ýerim pärent gelen ýerime deň bolsa continue etýän. Ýogsa da gitýän. Aslında bu traversör. Indi DPN katlama geçip biler. En maksimum näçe bolýar? Sorag beredeli. Köpeltme 15.

Onda şoňa bir sany sam diýen. Samjyk nol diýen adyna. Bütün çagalaryny çagasyny bilen şu wagtky nodun arasynda eşlerini almadyk ýagdaýyny taklaýar. Sam nol. Sam nol. Onda DP-niň nodunyň noly sam nol bolup biler. Bu alternativ çözüm. Ya da libo çagalaryndan biri ýaňa aýtdyk, näme diýdik? şu saýlaýa cebir diýildik. Cebir bilen we arasyndaky e, saýlanan ýagdaýynda, saýlanan ýagdaýynda galalar saýlanmalylar diýdik. Onda bu zat diýmek bolýar. Bärde DFS çagyrýanmyň sebäbi baryp şu birinji şu stetlere gitmeli. Şu stetlerin DP'den bir hasaplanandan sonra dönüp gelenden sonra DP'nin tutunyň nos elinde bolýar. Ýogsa bolmazdy. Ilkibaşda şeýdip, soň saptiresindäki bütin depa saplap gaýt diýýän. Onuň üçin saplanandan soňra arkaýyn indi for çekip işleme edip beren. Ikinji DFS çagma hökmany Onda bärde adyna C1 diýeli. Soň C2 bolsun.

Nol halan sanyny synamasaň, başga bir wariablary san nol nol diýeli. Hadi san sin nol diýeli. Arti skripti bolsun. Onda DP nodunun nol için yine bir alternatif cevap ne bolup biler? Yani şu atki saylan çağım ile arasında bir eş kurduk. Onun için C1 bilen parentiň arasyna alyndy. Plusam sam c nol. Galan de çaga üçin nol alyndy. Pur çözüm. DP-niň nodunyň nol fakt tamamlandy, hasaplanyp boldy. Indi DP-niň nodunyň biri hasansat. Näme diýdik? Noduň bilen parentiň arasyna ej aljak bolýar diýmek bolýar. Şunu aljak diýmäge karar beren bolsak, onda çagalarynyň hiç biriniň Arasyndaky edge alyp bilmeýän demek bolýar. Hemmesiniň nolly state-ini almaga bolmaly bolýar. Ýagny näme diýjek bolýar? Sample DP-niň tutuny. Aslynda nollaryň jemi gerek. Sam nol son tutýar. Onda DP-niň nodunyň biri deňdir. Bir goşmak. O aradaky edge aldım. Ee,

Perde bir san çagam saýlap injä birdi. Şo bilen we şu akyp duran nodum arasynda es saýlandy. Onda plus birim muň içinde saýlanan valýusyň içinde dur. Onja galalar üçin hem saýlandy diýen. Iň soňunda jogap rootun no parent ýok rootun bilşimiz ýaly. Onda şu saýlanmadyk şekil diýip konsider edip bileris. Ýani jogap DP-niň biriniň noduna taklyp bolýar.

Semjenok. Şo bir zat eder. Görşüm ýaly. Ýagny näme üçin muny etdim? Sebäbi şu partyň ýokarky Jebirde independentden öküjek we independent bolsa her gezek täze gaplamagyň gerek ýok. Daşyna çykaryp goýup bilerin. Bilşim ýaly Sam J0 bärde aslynda hemme çagalaryň nolly isteýtiniň jemi. Beýýem hasaplapdym bärde. Sam nolludy. Onda istaýda etmeli dadym. San c 0 deňdir san 0 minus dpniň c'siniň. Şu çagam bilen arasyndaky 0 state'iniň daşynda inmesi üçin çagamy ýaly duşdaýda arkaýynlyk bilen onu alyp muny hem bilşim ýaly diňe ştaýda dönýän şu ýazylan zady alyp kopýalap ştap goýsam aslynda bütün mesele çözülýär. Şeýlelik bilen bersem